De Kiischpelt, eng Regioun déi bekannt ass duerch säin historeschen a kulturelle Patrimoine, mee och duerch seng villfälteg Naturlandschaft. Hei, ronderëm dem idylleschen Duerf Lellgen a Wëlwerwolz, besëtzt d'Fondatioun eng ronn 50 Hektar Naturflächen, déi besonnesch duerch seng Bedeitung fir déi fréier lëtzebuergesch Liederindustrie geprägt ass. Mer sinn hei an der Kierelheck am Kiischpelt. Net wäit ewech vu Wëlwerwolz, an enger vun de Lou Hecke vun der Fondatioun, enger vun deenen 150 Hektar, wou mer hunn a wou de Gros dovunner hei am Kiischpelt läit. Lou Hecken, dat sinn Eechen, déi an der Zäit op de Stack gesat gi sinn. wann se nach relativ jonk waren, an dann ass d'Schuel genotzt ginn, d'Gierfstoffer aus der Schuel genotzt ginn, fir Lieder ze gierwen. Dofir sinn déi Beem dann all 20 Joer geschnidde ginn an aus dem Stack sinn erëm neier komm, wat mécht, datt se déi typesch Form hunn, wéi een hei gesäit.
Nodeems uganks vum zwanzegste Joerhonnert déi chemesch Industrie och d'Liederveraarbechtung revolutionéiert huet, hunn d'Eecheschuele vun de Louhecken eng ëmmer manner wichteg Roll bäi der Gierwung vun dem Lieder gespillt an zanter dem Zweete Weltkrich ass de wirtschaftlechen Notze vun dëser Bëschform quasi ganz verluere gaangen. Trotzdeem spillen d'Louhecken hautzudaags eng wichteg Roll bäi dem Erhalt vun der Biodiversitéit. Als Fondatioun ass et fir eis wichteg fir d'Louhecken ze erhalen, well se en wichtegen aarteräiche Liewensraum sinn. Einfach duerch hir Notzung sinn. Verschidden Habitater op enger klenger Fläch do. Déi Bëscher sinn ëmmer kleng parzelléiert gewiescht, all 20 Joer genotzt ginn, sou datt verschidde Liewensraum a verschidde Strukturen op klenger Fläch ze fanne sinn, wat fir eng ganz Rei Déiere wichteg ass. Vun deene vläit déi bekanntsten ass d'Bëschhong, d'Haselhuhn op Däitsch, wat hei an der Vergaangenheet ganz heefeg ze fanne war, an a leschte Joren einfach vill doduerch datt eben déi Liewensräim net méi esou genotzt ginn, ganz staark zrëckgaangen ass.
Duerch konkret Mesurë wéi zäitversatent op de Stack setze vu klengen Deeler vun de Louhecken, probéiert d'Fondatioun dem Réckgang vun der Bëschhongpopulatioun entgéintzewierken an domadder d'Bëschhong virum Ausstierwen ze protegéieren. Nieft dem Erhalt vun de Louhecken huet d'Fondatioun hei am Kiischpelt weider Initiativen ergraff, fir d'Aartevillfalt an der Regioun ze fërderen, rezent net wäit ewech vun de Lorblummen op Ierblëscht no bäi Pënsch a Lellgen, wou mat Hëllef vu Gestiounsaarbechten nei oppen Heedflächen entstinn. Dat kann een och gutt gesinn op enger Fläch, wou mer elo wierklech ganz rezent entbuscht hunn. Déi Hecke wou e bësse méi opgewuess sinn, Rem ewech gemaach hunn fir d'Heed ze favoriséieren. D'Zil hei ass fir déi kulturhistoresch Notzungsformen déi hei present sinn ze erhalen an domadder eben och déi Natur déi sech dorobber entwéckelt huet an op der aner Säit ass eben méi eng landwirtschaftlech Notzungsform wou dann den Heedflächen ze gutt kënnt. Kann een déi zwou Notzungsformen entdecken wann een den Éislekpad Lellgen geet, deen féiert duerch déi zwee Gebidder.